आहा ओहो बाप रे बाप कते धुआ हो ए, बा- एहि साइड चला आबै छै आया आह, आह, ई जारो आदमी जारो हमरा लगे हमरा छै कि बूढ़ आदमी और के बुझा जल्दी लऽ जेतै ई जार आ, धनक न अंडो सँ देखी ना त अब तक टाइम देने छले उ टुनटुनवा के बेटा के त ये भेटेला बाबा के कहाँ एले कहने छले पैसा और देवे कनी पार्टी और करे लागी छौरा कहने पास भ गेले प्लस टू में अखुन तक नहीं आल है हमर यहाँ तो है कथी एक करे जब आवा हो? अरे अरे अरे जान लग गेल रहू उ तोहर एकटा उ पार्टी के कारण से भ- भोर से बैठल छियो दौ बुढ़वा कथी कहियो ले अति अति अति अति अति बैठ औ बाओ बाओ एहन जा ठार मैंने धन के होने कुछ बुढ़वा पागल भइल देखिए हम भोर से कथी खाइ छियो ई अल्लू के ई में सेक सेक के खाइ छियो आइ पार्टी हेतै कि नहीं हेतै हां पार्टी के जुगाड़ करू बाप रे बाप कते के से ई घर में सब बुढ़वा हम चौरा चोरा ले चौरो चोरा लेली हां कहै छियो बड़ी तोरा मते रुके दिया

तो मोबाइल चल बेच तोरा लागी था हाउ ओहि दिनका हमर देखी बड़का वाला चश्मा बेच के हम छोटका वाला चश्मा ले लिए ओ दिना जे पैसा देने छलियो तू जे हमरा बीडी बदी संगे पकड़ लेने छली हाँ हाँ हाँ हाँ ओ चश्मा के बेच देलियो आ त छोटका चश्मा देखी अत बेटा चश्मा तू ला- छोड़ा दे ना तू बेच लेगा तक मां हाँ। हम किन ले लिए अरे नहीं नहीं तू त अइला बट अथी लगे चल अइला सर चल आई पार्टी तोरा देबे कर ले, चल चल, मोबाइल चल, बेच ले छी चल चल चल चल कोनो छोरा उरला बिकाइए ले चल चल आय हम लुट गेली लौ तक बाप के दिला एगो मोबाइल छाली गांजा दारू के चक्कर में वो हम बेच देली आय जो हम मोबाइल नहीं दियो बुढ़वा कहने है आय टप्पा नहीं देते घर में केहनो कहा तो मोबाइल दिया पड़ते आर अब तोड़ के रुक कोसी जे बेच दियो ये केकरो देखबो ना कर जे कोई दिए

खसी है खसी है ए त तोरा बहुते पैसा है त हमरा लगे तोरा लमन तो आजकल खसी के व्यापारी कर छी त बहुते पैसा होत तोरा लमन है हाँ हां हाँ है ए अतिया ने एकटा चीज कहू हाँ मोबाइल ले भी हाँ लेबै लेकिन केहन मोबाइल है तब ने देखाबी तोरा मोबाइल फर्स्ट क्लास मोबाइल है देख ले एक नंबर है भरखर हम किनने छलिए दू तीन दिन दू हजार रुपया मात्र है दू हजार अरे हमरा के पार्टी करे ला पैसा घट गेले वह लाइक ले मोबाइल बेच दे दू हजार पैसा हो जल्दी ला लो ले मोबाइल ठीक है ना एकदम फर्स्ट क्लास है हाँ, सुपर हजार में तो। तोरे खुशी है भाई दू हजार तो दही ना कर पार्टी खाए ला हेरो मौसो नहीं होता दार गोर का बहुत दे हम मैनेज कर लेबे मैनेज बहुते नहीं देखना पैसा लगतो ढवा लावा ढवा ढवा ढवा है ढवा तक संग में नहीं है हां

वाह आ केकर खोसी छलै केकर बकरी छलै किया ने गेलियै बेच देलियै आ आइ तऽ घरमे किछो नहि कहतै खुश भऽ जेतै हमर बाबा वाह कते निमन मोबाइल अइ देखै छी भऽ गेलै बाप रे बाप आइ तऽ पार्टिए पार्टी हेतै

चेक कर चेक कर कर चेक ओ बा हां क्या तो बकरी है रा ये भले ये ना भले हां यो यो ही के बकरी है बोलो ना बेसी वाला अगर बोलो हम तो समझे छली कि ओकरा चुना ला उ उंडले अपना के चुना ला मोबाइल दे बुरवा सार बुरवा ये लो मोबाइल चल बाबू चल वही लत गेल छलिए तोरे टूट ठोकने छलिए

सार मोबाइल दे दे कि ना सार के हमर मार दे। पार्टी का दी हमर पार्टी नहीं पार्टी खेबे घंटा आता मोबाइल चल गया हमर आ पार्टी पार्टी करेगा बकरी कीन लेली ककर कहाँ की करबी आब? दिमाग है ने बुढ़वा मुर्गा बनबै छली मुर्गा तोरा जे मुर्गा बनबल छोड़ दे भऽ गेलै भऽ गेलै छोड़ दे। हमर मोबाइल दे जो- जो ना आब जो तू तू आ, नहीं चाही पार्टी जो घर चल जो तू जो चल लग को दे जिए